If e dey happen for world, we go dey run am here the way you sabi am. Oya make we enter the gist proper. Abeg make you like, subscribe and turn on the notification bell make you no miss any of our videos. Make you still share with your friends make dem too sabi wetin dey happen for world. Kremlin don talk say

on how to end di war for ukraine putin main aim na to show say russia no dey isolated again for am di summit alone don prove say america recognise am and russia don return to di top table of global politics di alaska location also sweet am E dey close to Russia, far from Europe and Ukraine and even get history link because Russia sell am to US before. But recognition no be all wey Putin want, e still dey hold for Russia to keep all di land wey dem capture for Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson and make Ukraine comot from any part of those areas wey dem still hold. According to reports, Trump aim no too clear but e don tok say e wan act as peacemaker. If Trump support Russia demand, Kremlin fit believe say Ukraine rejection go make Trump cut support from Kyiv. Den us and Russia go focus on better relation and business together.

smartrich make dis statement for maale adumim one illegal settlement for west bank wey e wan connect to jerusalem through di e one project e claim say di plan go bury di idea of a palestinian state according to smartrich trump and us ambassador to israel michael hakubi believe say palestinian state go endanger israel existence and say west bank na part of di land wey god promise abraham thousands of years ago so far Trump, Huckabee and Netanyahu neva tok anytin to confam Smotrich toks. Uk economy grow by 0.3 percent between April and June, down from 0.7 percent wey dem see for first three months of di year, according to Office for National Statistics. Even though e slow, e stiff pass di 0.1 percent wey experts bin dey expect services sector na di main engine for dis growth plus construction wey rise by 1.2 percent hot and dry weather help am computer programming software work health services and motor rentals also push di growth go up retail bin drag small but recover towards di end of di period april numbers sef don change instead of minus 0.3 percent ons say na minus 0.1 percent e shrink compared to oda g7 kontris na uk grow fast pass for di first quarter of 2025 but no be for second quarter. Still, if dem join di two quarters together, UK fit be di fastest grower for di first half of di year. Experts say dis resilience fit make Bank of England delay to cut interest rate until inflation drop back to di 2 percent target. For now, dem expect say inflation go peak around 4 percent later dis year before e calm down reach target by 2027. But Some economists warn say from July to September, di growth pace fit slow again because of weak global economy and wahala from April tax increase wey still dey show effect. EU don send two water bomber plane go Spain afta di kontri for di first time activate EU disaster help for wildfire. Interior Minister Fernando Grande Marlaska tok say di planes go enta worse heat area quick in case heatwave make fire spread. Di waka come as wildfire don take di lives of three pipo for Lyon region, wit one civilian and one volunteer firefighter. Before now, two oda pipo don lost dia life for Madrid area and Lyon. Spain weather pipo warn say di heatwave go last till Monday wit temperature wey fit pass 44 degrees Celsius. Thousands of pipo don comot for dia house. plus 700 wey dem evacuate from Caracas on Wednesday. Prime Minister Pedro Sanchez tok say all government hand dey on ground to face di extreme heat. Spain join Greece, Bulgaria, Montenegro and Albania wey also call EU civil protection mechanism for help as wildfire dey disturb Europe. Taylor Swift don use her visit for Travis Kelce and im brother Jason podcast New Heights drop two big gist, her new album and small tori about her relationship with Travis. She talk say her 12th album, The Life of a Showgirl go drop for 3rd October, she show di cover wey she wear jewel dress dey float for water she explain say di foto represent her private time afta stage wen she dey cool off from tour stress swift say di album na about wetin dey happun behind di curtain for her life she write am during her eras tour dey travel go sweden to work wit mass martin and shelba while she still dey perform for europe she confess say she don tire dat period but her brain still dey ginger her to create new music. Travis even add say she dey literally live di life of a showgirl. As dem dey tok for podcast, pre-order for her website burst, cause am to crash. More than 1.3 million pipo watch di interview live. Bavaria bin always dey tok say dia Wurstkirche for Regenburg na di oldest bratwurst stand since 1378, but new documents wey historians find for Erfurt

Whereas, Waschkesche for Regenburg still dey sell their sausage with same old style, open charcoal grill, pure pork ham, homemade sauerkraut and special mustard. The landlady Alexandra Mia talk say she no dey worry who get oldest title because people go still buy for the taste. This one no be the first time when sausage history cause argument before.